Helo bawb, blwyddyn deg, siwr i chi gyd. Gobeithio bod chi gyd yn iawn gytre gyda'ch rhieni a'ch teuluoedd chi'n hunan yn nysu. Mae'n gyfnod mor od a gwahanol i beth i ni'n gyfarwydd ag e'n dwe. Ond diolch i chi gyd am yr holl waith chi 'di cyflwyno hyd yn hyn. Mae'ch gwaith chi yn safonol ac yn reinus ar y cyfan, er fi dal yn aros am ambell aseiniad wrth ambell ddisgybl. Um, fi'n gobeithio bod chi gyd yn mwynhau darllen y nofel yma. Fynnau'n mwynhau ei hael a'i trydydd darllen ni um, gyda chi. Diolch i chi am gwblhau'r quizzes i gyd hefyd. Yy, ma'ch darllen chi'n amlwg yn fanwl ac yn ofalus. Felly, o'n i'n meddwl siarad â chi heddi am y ffaith bod fi'n dechrau teimlo fel Rowena o'r llyfr. Oherwydd, fi sy'n teimlo bod y sefyllfa i ni ynddi ar hyn o bryd mor debyg i'r hyn mae Rowena yn wynebu yn Llyfr Glas Nebo. Chimod, yr busnes 'ma bo' ni ddim yn cael gweld neb. 'Y ni'n hollol yym ynysig, pawb ar ben 'i hunan, yn union fel o'dd Rowena a Siôn yn Llyfr Glas Nebo. 'Y ni ddim yn cael gad'el ein cartrefi ni. 'Y ni'n gorfod treial bod yn hunan-gynhaliol, yn treial gorfod cadw fynd heb orfod siopa'n ormodol, on'd 'yn ni? Ac 'yn ni ddim yn cael cymdeithasu gyda neb. fi wedi bod adref yn Llanddewi fan hyn gyda fy mab, fy ngŵr, uh, fy rhieni yng nghyfraith i ers rhyw fus, rhywun peth â chi. Felly mae'r sefyllfa mor debyg i beth oedd Rowena a Siôn yn profi. Ond wrth gwrs, yr unig gwahaniaeth, neu'r un o'r gwahaniaethau mawr wrth gwrs, yw bod gyda ni dechnoleg a ffôn a y we i gysylltu â'n gilydd ac i ni'n gallu cario ymlaen gyda bywydau gorau gallwn ni, um, trwy'r defnydd o, er enghraifft, Teams fan hyn i ddysgu ac yn y blaen. A um, un pot bach o newyddion i chi amdana i. Fi wedi dechrau garddio blwyddyn deg. Edrychwch ar fy ngarddi. Felly, dyma'r tato. Dyma'r cynnybyns. Shibwns draw fyna. A mae da fi, uh, beth yw hwn? O pys fyna. A cyn y bêns ac ambell i beth yn treial tyfu fan hyn. Ac um, mae'r ffaith bod ni newydd ddarllen yr olygfa pan mae Sean yn um, plannu ac yn profi llwyddiant y tyfu yn o'n i'n meddwl bydden ni'n rhannu gyda chi. fy newyddion. Uh, felly, ie, yeah, ni newydd allan yr olygfa lle mae Sean yn... Mae e'n cofio nôl i'r adeg pan nath e hoi yr hade, ac yna mae e'n trafod y uh, cyfnod lle nath ei weld y gwyrddni cyntaf na'n blaguro, a'r llwyddiant a'r hapusrwydd oedd e'n teimlo pan welodd e'r um, peth cyntaf yn tyfu, y moron cyntaf yn tyfu, ac yna, wrth gwrs, ar ddiwedd yr olygfa, i ni'n e, dysgu ac yn deall sut oedd yn teimlo pan oedd yn gorfod medu y cnydau, oedd yn gorfod bita taton ar y diwedd yn dod ac oedd yr, yr eogrwydd na oedd yn teimlo, achos oedd yn teimlo bod y planhigion yn rhan o'i deulu fe erbyn hyn, oedd wedi bod yn ei gwarchod nhw, mae fe'n siarad gyda nhw, mae fe'n teimlo bron fel tad i'r planhigion a'r llysiau yma yndyw e? Ac oedd e'n teimlo fel bod e'n gorfod lladd nhw, nhw'n gorfod marw oedd i eiriau fe. Um, a wedyn, chymod, mae yna ddyfyniadau hyfryd i gael yn yr olygfa hyn. Yn tudalen 54, mae'n dweud, pan mae'n gweld y gwyrddni cyntaf, rhyw gyrlen fach fach o fywyd yn mentro bodoli, fflach fach o wyrdd golau, seren fach yn hywyllwch llaeth y pridd. ac yna y gwarchod a'r gofalu amdanyn nhw ar dudalen 55, ac yna dudalen 56 a 57 yw pan oedd e'n gorfod um, medu y cnydau. Dwi ddim eisiau iddyn nhw farw. Um, ac yna, dwi e ddim yn deall bod dim teimladau i gael gyda planhigion, achos mae'n rhy fach, mae'n saith mlwydd oed um, yn y cyfnod hyn. Ac yna, y crio tawel ar ddiwedd yr olygfa. Felly, eich tasg chi um, blwyddyn deg yw ysgrifennu dyddiadur Sean. Fi moyn i chi roi eich hunan yn sgidiau Sean, a fi eisiau chi ysgrifennu dyddiadur tri diwrnod, diwrnod yr hau, pan mae'n rhoi yr haden y pridd, y diwrnod pan mae'n gweld y tyfiant, y llwyddiant cyntaf, y cyffron a mae fe'n teimlo pan mae fe'n gweld y, y seren fach yng nghanol tywyllwch y pridd, ac yn drydydd, y medi, pan mae e'n gorfod bita yr um, tato yna, y lladd a um, y tristwch mae fe'n teimlo ar ddiwedd yr olygfa. Okay? Lle mae angen tri diwrnod yno chi, a chi yw Sean. chi angen rhoi eich hunan yn ei sgidiau fe. Nawr, y rheswm fi'n hala chi wneud hyn yw yn yr arholiad llenyddiaeth haf nesa, mae'r ma math hyn o beth yn un o'r cwestiynau sydd yn codi. Mae'r cwestiwn wastad yn gofyn i chi roi eich hunain yn sgidiau un o'r cymeriadau neu ysgrifennu o safbwynt cymeriad. Felly bydd e'n ymarfer da i chi, oce? Okay? A fi'n mynd i osod her i chi, gan bod fi wedi bod yn plannu, Mae hyd yn nod Trefor, fy mab i wedi plannu pys. Chi'n gweld yma, pys tref? Fi eisiau chi, os ydych chi'n gallu, i fynd ati i blannu. Fi eisiau chi roi eich hunain yn sgidiau Siôn yn llythrenol. Ewch mas tu fas, mae'r tywydd mor hyfryd, a plannwch be bynnag sydd â chi, hadau neu um, felly bod da rai o'n chi flodau, i chi gael gweld ac, ac i chi gael profi llwyddiant ac i deimlo'r wefr yna o weld rhywbeth i chi wedi plannu yn byw ac yn tyfu, os ydych chi'n gallu. Na fe, dyna ddiwedd fy mhregeth i flwyddyn deg. Mwynhewch yr hael, ewch mas, ewch mas tu fas i ddarllen a beth sy'n dda am nofel, gallwch chi fynd â hi gyda chi, mas i'r hael Eisteddwch yn yr haul, mwynhewch y tywydd ma, mwynhewch fod gytre, newch y mwyaf o'r amser, a fe siaradai dych chi cyn bo hir. Fi'n mynd nôl i blannu. Hwyl!